Daw Dafydd Thomas o Fod Organ, Sir Fôn, yn hoff o waith celf ac yn benodol gwaith celf stryd, ac yn ddiweddar creodd furlun sydd i'w weld ar wal yn Llangefni. Dafydd, croeso ato ni. Diolch. Falch o gael ti yma. Fe mae'n amlwg bod ti wrth dy fodd gyda celf. Um, ble wnaeth y ddiddordeb yma ddechrau? Nes i dechrau jyst wneud life drawings o pethau fel afal dwi'n cofio wneud a un llun o Macy Gray. O! Yy dwi ddim siŵr pam. Yn blwyddyn saith yym efo jyst pensil i a lliw a wedyn o'n i'n gweld fy hun yn tynnu at yym gwaith street art a graffiti. Ti 'di llwyddo ca'l darn o dy waith di wedi ei arddangos yn gyhoeddus. Do. Nid mewn arddangosfa arferol nage? Na. Ond wal yn Llangefni. Ie. Shwd nath wnna ddigwydd? Yy athrawes art fi nath ga'l wnna i fi. Yym o'n i isio wal arall i peintio yym o'n i o'n i 'di peintio wal yy free hand graffiti am GCSEs fi. Yym ond o' 'na dim mwy o wely ar ga'l yn ysgol so o' rhaid i fi edrych ar llefydd gwahanol so yym odd cwmni tref Llangefni nath ga'l y wal yym gan y bwtsiar oedd odd o wedi offro fo i nw i ga'l rywun i peintio arno arno fo so odd nw roi o i ni efo'r funding amdan y gwaith. Nathon ni cyfarfod efo nw Yym efo design lot o designs gwahanol o landscapes a petha fel 'na ond yr u- yr un o'n nw licio o'r un o'r saetha wnna o'dd y design nes i defnyddio yn y diwedd. Felly pa bethe nest ti addasu i newid eu ffitio Llangefni? Oedd dwi 'di dewis siapia' t'wod tri silhouette o'r dre i roi yno fo o'dd gynno fi top yr eglwys yym ffenetri Town Hall a wedyn y cloc hefyd. Felly faint o gamau oedd 'na? Beth oedd y broses o greu'r peth o'r dechrau i'r diwedd? Nes i neud yym design bach tua two metres o'r o'r murlun a'r pren o yym efo spray paint a masking tape yr un method yym o fi am ddefnyddio i'r un mawr. Ond ie ar ôl hwnna nesh i tynnu llun o hwnna yym sgilio fo fyny newid y, y, yr aspect o, hono fo. A wedyn gael um, y real measurements wedyn off y computer, a wedyn sketchio nhw fyny efo permanent marker, a wedyn masgio fo a peintio fo. Ac oedd naw bwrdd i gyd, yn dydde? Oedd, ie. Oedd na le i ti roi nhw gyd allan, fel bod yn llinellau gyd yn ffitio ti gilydd? Mm, dim cweith, um, ond fi byth gallu gwneud mwy na tri, dwi'n meddwl, ond oedd gynnu fi dau ar y wal, wedyn un ar y llawr. So oedd y braidd yn awkward i gallu sheidio rhwng y ddau. A siwyd wnaethon nhw roi e lan wedyn? Mike a Calwyn. yy bathroom fitters kitchen fitters ma' n'w so fatha roedd yn job rhyfadd i n'w dwi meddwl. Ie. Ond yy nathon n'w mwynhau o. Yym nathon n'w neud job ffantastig dwi meddwl ma' n'w 'di roi o reit sturdy a mae o'n perfect alignment. Felly faint o amser nath e gymryd i ti gwbwlhau'r broses? Wel nesh i dechre fo yn mis Mai nesh i ga'l y boards i mewn a wedyn dechra sgetsio yym ar y boards efo'r permanent marker a wedyn nesh i gorffen o yn mis Hydref so tua tua chwe mis wbath fel 'na. O's 'da ti unrhyw gyngor i rywun bydde eisiau gwneud rhywbeth tebyg? Yym mae'r athrawes ath fi 'di bod cymaint o help mi hi 'di hi oedd un nath gael y wal gael y funding i gyd a sortio ag allan gyda planning so mi 'di roi roi lot o oriau mewn i fo. Ie mae'n helpu i gael pobl i helpu ti pan ti'n neud y gwaith. Ie. Yym a wedyn lot o dedication a dal ati. Grêt. Wel pob lwc a diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs. Diolch.